Għafas record. Recording in progress. Tajjeb jew? Tajjeb, suppost.
Le, tajjeb, suppost kollox tajjeb. Mela, hello, grazzi Karl, grazzi tal-li accettajt eh, din l-intervista. Eh, Karl Xkembri huwa kittib u ġurnalist u l-lum il-ġurnata jaħdem eh, ma' NGO relatata fuq xogħol umanitarju, speċjalment ma' refuġjati u xejn Karl.
Ekku, jiena naħdem bħala media advisor mal-Norwegian eh, Refugee Council li huwa hija organizzazzjoni umanitarja taħdem eh, fuq minn 50 pajjiż eh, fi kriżijiet naturali u kriżijiet ta' gwerra u ta' konflitt ma' refugjati u ma' nies li Eh, u ma forcibly displaced. U xogħli huwa eh, li nitfa' l-spotlight ehm, tal-medja u tal-pubbliku fuq l-aspett umanitarju ta' ħafna minn kriżijiet li ħafna midrabi fil-medja tisma dwar l-aspett politiku, l-aspett finanzjarju, ekonomiku, iżda in-nies mill-quta minn minn dawn il-kriżijiet li li aħna ngħinu ftit tisma' dwarhom. Allura xogħol huwa li noħroġ l-istejjer tan-nies komuni mill-quta minn dawn il-kriżijiet madwarna. Jien stazzjonat eh, jgħat eh, il-Kenja u nkopri il-reġun tal-East Afrika u il-Jemen.
Grazzi ħafna tax-xogħol tiegħek, Karl. U qabel inti kont ukoll editur mal-Malta Today u wkoll kittieb u għadek kittieb. U fil-fatt aħna Dar Camilleri ppubblikajnielek silta tal-Manifest tal-Kiler fl-Antoloġija tal-Letteratura Mqarrba hawnhekk. U għandi wkoll il-Manifest tal-Kiler oriġinali li kien ġie publikat 2006 minn eh, Choppy Books, id-dar tal-publikazzjoni wkoll ta' Media Today. Ehm, illum reġa ġie publikat il-ktieb minn eh, Merlin Publishers. Ġifieri l-edizzjoni ġdida llum eh, tistgħu sibwa minn Merlin Publishers u fl-antoloġija eh, tal-letteratura mqarba wkoll hemm il-kommentarju ta' James Debono li jitkellem fuq il-ktib tiegħek. U llum eh, staqt nitkellem miegħek fil-fatt fuq il-manifest tal-kirer u forsi anka b'referenza għal kommentarju ta' James Debono għax għamel kommentarju interessanti ħafna. L-ewwel ħaġa, ħansaqsik kemm kellek żmien meta ħriġtu inti l-manifest tal-kirer? Dak kelli xi eh, xi 26 25. Kont għadek żgħir, kont eh, isek ehm, eh, fil-bidu tiegħek tal-karriera letterarja. Iżgħar fil-fatt naħseb naħseb xi 23 sena kelli meta ksibtu mbagħad ħareġ ħareġ ftit snin wara dawn ftit ma joħroġ. Ehm, eħe, kont għadni Għadan nizaħir. Eh, u kelli eh, lajnuna impeccabli ta' Mario Zuppardi. Bazzikament Mario kien il-mentor, il-mentor intellettuali biex ma ngħid spirituali tiegħi, eh, illi tani il-konfidenza li niddefendi dan ix-xogħol fil-dawl ta' pubblikatur wara l-ieħor u nies wara oħrajn li qraw raw il-manuskritt u qalu li da da mhux da mhux xogħol, da din mhux letteratura, da mhux xogħol ta' pajjiżna, da eh, u da mhux xogħol għalija. U Mario kien dak li eh, baqa warajja qali le Alla da trid tiddefendih u dan huwa xogħol validu u li ma kienx għalih ma kienx ikolli dik il e, taf dik is-saħħa meta inti għandek ah, inti meta tkun żgħir ikollok l-arroganza imma l-mument li jonfoħlok xi ħadd imbagħad ma l-artaqa. Allora dik tatni u ġejja minn għand Mario Zopparli li għalija kien kien eh, role model letterarju anka anka anka mm, fuq livell ħafnusa mill-letterarju. U u kien kien mbagħad eventwalment daħal għalih eh, ix-xogħol biex jippublika Salvo Balzan li ma kienx pubblikatur tal-kodba kien Il-pubblikatur u l-editur u l-owner tal-Malta Today, li kont naħdem magħha u kont editur magħha. U niftakar meta ma fadallix ma kien tibt li ma fadallix iżjed fejn indur, tajtu kopja tal-manuskritt kien is-sajf u kien ħajsifer eh, fuq vakanza. Għalli dan jihdu miegħi u naqrah u niftakar jibgħat li text message, SMS dak iż-żmien, għalli dan irridu nippubblika għalli da tal-ostra. U bekk ħareġ, ġifiri eh, dik kienet eh, kienem kienem ġifiri eh, publikaturi li li qraw u għalu li ma jistawx joħorġu u għek. U kont kważi tajt qalbi. Imma kienet l-sfida tiegħi kienet li għaliex jiena minix businessman u minix minix tajf fil-business u minix publikatur. L-isfida tiegħi kienet li nsib pubblikatur u niddistribwuh through channels mainstream kemm jista' jkun. Għax inkella jibqa' ktieb ta' li jaqraw ħerba minn nies u ma joħroġ kif għandu joħroġ. U dik kienet l-isfida u Xavier Balzan, Vintage Copybooks, eh, kienet l-ewwel pubblikazzjoni tagħhom. kellhom xi ġiex pubblikati xi erba' pubblikazzjonijiet oħrajn wara. U ħareġ u u kellu storja eh, denja tal-ktib ċensurat li ju, fis-sens li kien ċensur kellu jinqara fuq ir-radju tal-Università, u ġi ċensurat minn Father Joe Borg għaliex ħass li l-lingwaġġ mhux ta' min jaqrah fuq ir-radju illuminat u illuminanti tal-Università. Kien kien naħseb iktar skandaluża minn hekk kważi ma kienx jitħalla joħroġ mill-libreriji pubbliċi. Ġifieri inti stajt taqrah fir-reference section imma l-aħħar istoħorġu miegħek għax jista' jeffettwak ħażin Di Malta qed ngħidu ta' żmienna. Mhux mhux mhux fi żmien il-Medju Evu, mhux fi żmien meta kellek l-Inkwiżizzjoni, taf kif? Ma kienx qed jħalla joħroġ mill-liberji pubbliċi. U imma mbagħad kellna nkada xej ta' ku fis-sens li kien ittella bħala dram u kien eh, sold full house. Ehm, ma nafx kemm il-lejla ttella. Eh, u nqara minn nies li kellmuni li għoġobhom li qalu li grazzi tal-li ktibtu. Eħe, dik dik more or less l-istorja in a nutshell ta' kif ġi publikat, kif ħareġ u kif intlaqa fl-ewwel snin tiegħu. Jien kien hemm ukoll tista' tgħid il għax dak kien it-tieni ktib tiegħi wara taħt il-kappa tax-xemx u taħt il-kappa tax-xemx isu naħseb kien diġà b'xi mod ehm, poġġini eh, fuq il-marġini f'ċertu sens li kien kellek dak iż-żmien kellek reviewers bħal Paul Schwireb fuq il-Times u Sunday Times arċi konservati li hija ironija għax Paul Xwierab kien oriġinarjament f'żożitu kien kontra ċensura, favur l-enlightenment kulturali. Imma badda beda diġa beda jiskandalizza ruħu il-kappa ta' xemx, il-paraguni insidjużi li għamelu stess, għax jinqatmat li il-pedofilu l-ktib dwaru kien Duncan, bl-ebda mod ma, ma jew Dun Ġorġ, jew. Eh, imma u anka li din mhix letteratura. U naħseb dik dik isa speċi ta' baqat minkejja l-aspirazzjoni tiegħi li hija letterarja meta nikteb, sens illi inħoss li mhix ġast qed nikteb rapport fil-ġurnali jew makketta. Eħe, nħoss li dik kienet il-lenti li ħarsu lej ix-xogħol tiegħi dak iż-żmien illi. Tal, inti għad illi dak iż-żmien ħadd ma rid jippubblika ħulek il-manifest tal-killer, imma eh, biex inkunu preċiżi wkoll u nagħtu naqa' kuntest. Il-minima publishers imma kienet għal qed ukoll dak iż-żmien u xek għax nassumi li kieku eh, Mark Vella tal-minima kien jippubblika ħulek kieku le? Eh, naħseb il ma kienet waslet lejn l-aħħar, pero Mark, Mark kien ukoll ra u ammettija prevista milux fuq l-lum meta ħareġ ħares eh, taħt il-kappa ta' xemx. Ok, di ma rajtix mela ma nafix, ok. Iva, le għal kitiba u eh, kien kien onest ħafna u kien raġel illi meta jien kont kont insejt, ma kont tajtu kopja qabel ma kienet zarmat il-minima u kien kien he was dismissive qal li jisma' rġa' jiktbu mill-ġdid u xi Imma metta li laqas biss kien qrah ma kellux naħseb il-problema ta' Mark biex ngħidha jien ma qalixu, naħseb il-problema ta' Mark kien li dak iż-żmien Kellu kien għamlu wieħed minn hawn is-sema għal Ġużè Stanjo li lkoll nafu li huwa blafer u medjokri, imma Mark kellu kellu ku għax skopra il-da Ġużè Stanjo, allura dak kien kellu bokka bih insomma. Allura l-manifesta kien ma ħax naħseb l-attenzjoni ta' Mark dak iż-żmien sfortunatament. Ok, għametti għaw li kien li messu ta' ta' iżjed kont ta' x'qed nikteb dak iż-żmien, għaliex qed jgħid li ftaħt il-kap ta' xemx kont profetiku eh, fuq ċerta affarijiet li ġraw jew ehm, jien ma naħsibx li kont profetiku, jien kont nikteb l-affarijiet li qed nara, inkluż anke fil-manifest tal-kiler, korruzzjoni, inkompetenza, kważi iktar inkompetenza mill-li korruzzjoni, ta' tara. il-pulizija, għal-mod kif jitkellmu, anka kif jimxu fi triq, għasjafu jimxu, jgħal għasjafu jibsu għalziet. E, e, e, ġviri mbatt tara, tara kif din l-inkompetenza hija fatali, so għalix għatlet biex inqatlet għalix l-orti darila li tista tipposponi għal sena li tisma l-kasta. Kal, Sorry ħawafek, ovvjament jena ma naqbilx miegħek li l-istanjo mhuwiex kittib tajjeb u fil-fatt qiegħed fl-antoloġija wkoll ġiż istanjo, imma qed nifhem x'inti tajt ukoll. U eh, biex inżid kif qed tajt intu ukoll, imma ġifieri ma rridx eh, naqbes jisni qed naqbes għal Mark Vella, Imma r-realtà kienet li il-publishing house tiegħu ta' Mark Vella ma kienx marret tajjeb u kien kienet jala. Fil-fatt inti stess qed tgħid l biss kien taħ każ każ il-manuskritt u naħseb dak kien iż-żmien fejn il-minima publishers qisu bdiet iż-żarma qisu għaliex Mark Vella li kien għamel kien ippubblika kif qed tgħid int il-Ġużè Stagno kellu bokka kbira bih għaliex Ġuże Stagno kien żbukkat u kien qed jikteb xi ħaġa ġdida. Eh, kellu wkoll il-Manuel Mifsud, kellu wkoll lilek għax naħseb il-kappa taħt il-kappa ta' xemx u kien ippubblika minn ma' publishers mhux hekk. Ekku, ekku, ekku, u kret kollu l-mark li. Eżatt, ġifiri, intom kontu jiskom ehm, it-tlet kittiba ġodda, ħanajdu hekk, ta' ġenerazzjoni ġdida ta' mhm. kittiba li qed jikbu affarijiet kompletament differenti. Imma dak iż-żmien jiena biex niċċara biex niċċara dak iż-żmien għalija stanjo kien rinfreskanti, kien xi ħaġa friska, ġdida, imma mbagħad meta tara x'kitab wara, għajt fl-istess eh, ġifieri għalija stani huwa parrokjali jista' jikteb biss fuq id-daqxej ta' bużżi għal jgħix fiha. Dik dik li dik il-problema li mhux eh, bil b'inbid ta' kuljum fih innifsu li naħseb seta' kien ħafna aħjar, però insomma kien dak iż-żmien kien kien kien frisk u ġdid. U
staħseb staħseb mhux żgur li l-affarijiet inbidlu, imma tista' tgħidilna ftit kif kif kif kif rajt għax f'daqqa waħda it-tibdil fil-qara ngħidu 2006, issa din 2023, ġifieri Eh, fi 17 sena sar ħafna ħafna tibdil għax illum ovvjament il-ktib tiegħek huwa ppubblikat mill-Merlin, huwa ppubblikat ur mainstream, ħanajdu hekk. Mm. Eh, u letteratura ta' dak it-tip, illum il-ġurnata ħafna iktar eh, tista' tiġi ppubblikat iktar faċli, apparti minn hekk, is-soċjetà bidlet ħafna, ġifieri, ġifieri kif kif Kif rajt dan kollu jevolvi inti mid-differenzi u mill-isfidi li kont esperjenza dak iż-żmien? Bħala kittib, eh, ovvjament. Bħala eh, kittib, ċertament illum eh, kif qed inti nfetħu ħafna żjed bibien mux għaw, mux probabli għaw iżjed publikaturi, pero għaw iżjed u koll eh, mentalita miftuħa li li tit anka kun avventuruza, għaw publikaturi ehm, li per esempio il-kodba kalleja publikaw issa sajf, romanz interessanti ħafna. Ehm, U naħseb importanti immens għaw numru kbir ta' nies li qed jikbru, li qed jiktbu, numru kbir għal Malta huwa numru numru tajjeb b'saħħtu eh, li huma dedikati u dan fih nifsu naħseb jien jixpruna l-pubblikaturi eh, biex biex eh, ikun iżjed avventurizi. Skużani, il-kalba, il-kalba kultant titlifon, tal-għala safar. Għarrajt ma importax jiranka tijaj, il-ħin kollu.
ċertament il-lum, ħafna minn affarijiet li kienu jiskandalizzaw l-nies 20 senilu, l-lum saru jgħaddu jisom eh, mux mux li dik hija ħaġa tajba. Eh, il-naħseb ir-riskju eh, jew l-ikbar l-ikbar sfida tal-awtur tibqa' relevanza, ġifieri jekk inti wasalt fi stadju fejn kważi m'għandekx ċensura morali għax dik il-problema, jien li jkun hemm standards editorjali hemm ċerta edituri li ma nistenniex u laqqas ta' din minn rasi li mmur għandhom għax mhuwiex posti hemm, dik dik nirrispettaw. imma li jekk wasalna fi stadju fejn għandna pubblikaturi li lesti joħorġu għonqhom anke fuq temi jaħarqu, anke għaliex huma intelliġenti biżżejjed li jafu li dik jistgħu jdawruha f'business, li dik tista' anke ġġibilhom iżjed qarrejja. Fetħu għajnejhom, jiġifieri di għalija hija dawn huma affarijiet bażiċi. illum saret iktar normali. Allura mbagħad il-kwistjoni hija fejn sa fuq ix tkun rilevanti, x'inhuma x'in il-format, x'inhu l-lingwaġġ li ħatuża, l-istejjer li se tesplora, u dik dik hija tajba, huwa tajjeb li għandna dik il-mistoqsija għaliex l-artist, l-awtur, fl-aħħar mill-aħħar għandu jiffoka fuq xogħlu kif xogħlu se jibqa' relevanti, mhux jekk hux se jsib pubblikaturi jew le dik hija ħafna ħela ta' ħin. Però hija battalja worth it ukoll bħalma ta' fint, bħalma inti kont fuq il-front line kontra ċensura kienet battalja li kellna niġġieldu u li eh, imnalla li ġġilidnija. U grazzi lilek ukoll li kont kont b'saħħtek u reżiljenti biżejjed biex tagħmilha. Eh, grazzi, Karl, eh, fl-istess ħin, staqt nistaqsik, eh, all right, sar dan it-tibdil, rajna dan l-izviluppi kbar fil-letteratura, intom kontu jiskom il-pionieri, forret najdu, Mark Vella li kienet jippubblika lilek, l-Stanjol, il-Manuel Mifsud, imma James Zabono fil-kommentarju tal-manifest tal-killer fil-antologija li publikajna, jisemmi eh, jagħmel xi referenzi bħal eżempju James de Bono jiddeskrivi eżempju xara bankizzazzjoni tas soċjetà fejn inti eh, fil-manifest tal-killer tippreżenta eżempju il-medja Maltija li titrivjalizza l-affarijiet eh, serji u importanti u kollox isir eh, ta' malajr biex naqalgħu lira, hemm dal-opportuniżmu rampanti. Minn dak l-aspett, kif inbidlet Malta? U importanti wkoll, għaliex ladarba l-letteratura qed tikber, Il-letteratura Maltija mhijiex xi ħaġa, mhijiex qiegħda fi gżira li ġifieri da il-qarrajt, tipo, hemm din hemm din din naħseb l-istorja anka romantika James Joyce kiteb eżempju Ulysses naħseb kitbu meta għamel xi sena ġo Light House jixrob u jpejjeb waħdu da ma jkellem il-ħadd jisu hemm dik l-idea tal-kittieb li huwa maqtuħ mis-soċjetà. U da jgħat eh, jikrea u joħloq dinja għalih. Imma jena iktar nara illi l-kittib huwa parti essenzjali mis-soċjetà u dan qiegħed jinbidel magħha. Ġifieri minn dal-aspett tax-xara bankizzazzjoni tas-soċjetà, it-trivjalizzazzjoni tal-affarijiet serji, taħseb li l-letteratura Maltija la darba tikber Tista' wkoll tkun vittma ta' din ta' dan ix-xarabankezzizzazzjoni. Jew nistgħu jew il-letteratura tista' tiżviluppa bħala xi ħaġa kontrokurrenti ta' dak li jiġri fil-media Maltija.
Jien naħseb letteratura u xarabankizzazzjoni kif kif qed poġġi għandu kif qed jgħid James ma jistgħux imorru flimkien jekk qed nitkellmu fuq letteratura jekk qed nitkellmu fuq letteratura li għandha l-ambizzjoni li tkun letteratura, ehm, li hemm letterarjetà f'dak li qed tirrakkonta, ma tistax tgħaddi mill-istess proċess ta' xaraw bankizzazzjoni. Se qed tgħid li qed taspira li tiftaħ Michelin Star u iġġib l-ingredjenti tal-McDonald's. Ma jmorrux flimkien. Jien ngħidlek jista' jkunu ġiex prodotti li jgħixu fl-istess triq jekk trid jew fl-istess ħa belt. Imma ma tista' mhumiex ma jmorrux flimkien. Interessanti u li, li fil-waqt li jiena fil-manifest tal-kiler kont qed nalludi ċertu sens għal xarabank, għanza radju, pluralizzazzjoni, li waslet ukoll għal trivializzazzjoni. Illum hija times a million Times eh, għaliex għandek l-internet li, li bażikament renda lil xarabank innifsu relevanti, ehm, rejla li tneħħa xarabank fuq il-TVM, imma l-effetti li konna naraw li kont jien inkwieta dwar xarabank li, li titrivjalizza ġifieri nitkellmu dwar ir-rejp u l-abort fl-istess programm li nitkellmu dwar ix-xitan u dwar għarħilu li issa kas qorti li jinvolvi tnej li huma, imma dik kienet in-norma sewwa li inti il-frik isir kważi xi ħaġa ta' kuljum ta' raħnar ta' ġimgħa, issa saret ta' kuljum ta' kull sekonda fuq l-internet. U dik hija Eh, jien fil-fema tiegħi eh, xi ħaġa li ma investigajtx essaċ f'dak ir-romanz, ma jien naħseb li l-internet illum u social media b'mod partikolari qed toħloq tip ġdid ta' bniedem. Eh, jien nsejħlu homo selfie minn Homo sapiens, illum il-Homo selfie huwa magħmul eh, l-eżistenza kollha tiegħu u inti titratta ftit ukoll fil-ġaħan. L-eżistenza kollha ta' dan l-homo selfie hija li jitrasmetti juri li d-dinja li kien hemm event li tista' tkun spiċċalu toilet paper, ġifieri, kien kienet jaħra spiċċalu toilet paper. U għamilha story u kellu miljon like, sewwa. Dak huwa l-event. Għalħin li ma ġara xejn, ma ġara xejn, eh? Eh, anka li inti tlajt fuq orja u ħadd ritrat. L-importanti mhux li tlajt fuq l-Everest jew li tlajt il-Kilimanġaro jew qatilt mal-jum, imma l-ħadd ir-ritratt u issa n-nies rawh. Ġifieri dik tneħħi fil-fema tiegħi u tiġi studjata iżjed u ċert li qed tiġi studjata, imma tneħħi ċerta eh, awtentiċità illi illi eh, naħseb intilfet li tara jien nara bl-iktar l-iktar mod li tweġġani meta tara nies ta' ċerta età, ta' ċerta statura li m'għandhomx għalfejn xi nifhem xi ħadd ta' 15-16 sena jrid jabbi, jrid jaħxi, jrid eh, ta' fejn turi ritratti jaf sidrek barra fuq il-motor u qed taqbeż mill-irdum proset, ok, dik nifhimha. Imma li inti għandek 60 sena professuri jew assetin anki u ommijiet u ġenituri u jiktbulek dawn il-post li għamim dejja jew li li ta' fint mitiklu l-fenka jew jew li ma' restorant l-ar l-ar għax għaret li mitlu pet ok mort nikol fl-attaġi ġviri u ġan nistaqsi ma xieġi għal dan il-nies jikkomunikaw din in-non-event. Hmm? Morti kol ġelat. U għaliex għandin, għaliex xinnu minn fejġej dal kurjuż u nixtieq nkun naf iżjed. Naħseb hija hemm ħafna minna ġejja mis-sens ta' mill-bżonn ta' validazzjoni ta' self-recognition. Però mbagħad tinkwetani meta hemm nies li pereżempju huma artisti jew kitbu tunnellata papers akademiċi, xi tip ta' recognition għandhom daw fajjithom, imma xorta jridu mbagħad isom jippopolarizzawha sewwa, ġifieri jekk jiena professur tal-ekonomija u ħajjifmuni forsi tużana nies li hija all that matters għall-karriera. Le issa trid ta' fenti tikkomunika dwar is-sardinelli qed jitbirlek u l u t-toilet paper li spiċċalek fil-kamra tal-banju. Biex immur lura għad-domanda oriġinali, il-letteratura u da kollu, ċe il-letteratura jaħtieġ li id-dissect jada kollu li tidħol biex xafra tal-kirurgu u t-tina karatri li għaddejjin minn dan għalfej qed jagħmlu dawn l-affarijiet kollha u u xinu għaddej minn rasom, u xinu l-pjaċir li jieħdu minn da, u xini il-ħaj, hemm ċerta addiction u koll. Li naħseb kollu huwa art fertili kbira li għandha tiġi esplorata mill-letteratura.
Interessanti ħafna, eħe, kif qed tiddeskrivi l-letteratura bħala dik l-għodda essenzjali fis-soċjetà illi ehm, li ħad tipprova tajt il-verità mingħajr eh, trivjalizzazzjonijiet u l-verità tista' ovvjament tweġġa għalhekk għandek eh, ċensura, għandek limitazzjonijiet ekonomiċi u politiċi, soċjali, kulturali. Ehm, ehm, James Debono isemmi wkoll apparti x-xara bankizzazzjoni. Il ehm, isemmi dan isemmi dan mhux u jiddiskrivija billi jgħid li il-kittib huwa eh, ċiniku imma ehm, jien ma naħsibx li ehm, huwa sens ta' ċiniċiżmu għaliex fil-manifest tal-killer għandek il-karattru Malti redikolu li ehm, li huwa ignorant, li huwa letterat, li wkoll għandu l-awtorità. U James De Bono jikkompara dan il-karattru Malti eh, mal-karattru Malti ta' Juan Mamu. Ġifieri qisna l-istess ħanajdu hekk eh, sintomi ta' mart eh, għadhom jeżistu sal-lum il-ġurnata fil-karattru u fil-kultura u fil-pletora politika Maltija. Ġifiri, eh, Ix-xarabankizzazzjoni tas-soċjetà qed isir f'dan il-kuntest fejn għandek sitwazzjoni, eżempju, ta' nuqqas ta' edukazzjoni, għandek din il-banalità u l-injoranza sfaċċata li ssibha ħafna fl-awtorità. U dik hija problematika ġifieri. Fil-fatt, Inti fil-manifest tal-killer din tippreżenta eżempju fil-pulizija li fil-fatt imbagħad jispiċċa jkun sit tal-programm tat-television li da qabel kien isawwat in-nies li kienu jmorru jipprotestaw u issa f'daqqa waħda dan huwa qisu figura influenti fid-dinja tal-medja. Din hija Interessanti, ġifieri, l-iżvilupp tal-karattru Malti kif qed narawh fil-letteratura, qisna qed naraw l-affarijiet jirrepetu ruħhom qishom. Il-karattru Malti, b'mod ġenerali, jekk ikollok taggregah kollu kemm hu tgħaqqdu f'ħaġa waħda, Kif ikun jisu il-karattru Malti rappreżentattiv kieku tal-lum? Jiena nemmen li kieku jkun ġaħan, imma naħseb inti taqbel miegħi kieku, ma nafx għax hemm din il-ħaġa jisu li l-karattru Malti għadu dgħajjef ħafna ġenerali.
Eh, jien Kamili ngħix barra u issa li iktar minn 13-14 sena. Naħseb li dak li nsejħu karattru Malti u affarijiet li nasbu li huma Maltin fil-verità u ma ħafna iżjed imxerda rajtom il-Ġordan, rajtom il-Palestina, narhom u il-Kenja. Forsi parti minna wkoll hija l-esperjenza koloniali li tinstema' vaga ħafna, ma mbagħad tara mod speċifiku, ġifieri biex biex mod speċifiku għad-domanda tiegħek, il-karattru Malti li li mhuwiex esklussivament Malti, nikkaratterizzah bħala l-ewwel net l-ewwel top line eh, ċertament servili. Huwa Tipikament raġel servili li qed jibża' li ħa jitlef xogħlu jekk jgħid nofs kelma, li jibża' minn ta' fuqu anke meta jiġi biex jagħmel xogħlu. Ġifieri jekk int impjegat bħala advisor ekonomiku u ma taqbilx mal-boss tiegħek li dak li ħa jagħmel jagħmel sens, tibża' tgħidhielu għax tibża' trid tkun lagħqi, trid tkun servili, tridu jħobbok b'mod b'mod qalli ħafna, b'mod mediterranju, taf kif. Ġifieri dik dik għalija ċertament top on the u dik dik tirrifletti mhux biss fix-xogħol, tirrifletti fil-partiġaniżmu, ministri li qas għandhom ġifieri tara nies li m'għandhom l-ebda rabta ma' xi ministru għax jaraw xi post dwar kemm kompetenti u jaqlgħu lek ir-razza ta' familtek minn ma jafuk. Tgħid imma din minn fejn ġejja hija Hemm hemm iżda fil-ġenetika tagħna, qed niġġeneralizza ovvjament, u ma notx ruħi magħhom u laqqas lilek ma not, illi hemm idea ta' sopravvivenza illi illi inti kważi, isu meta tara kif kważi kważi Saddam kien ibeżza l-nista madwaru li tajlu. Ovvjament dik hija verżjoni eżempju estrem iktar drammatika estrema u letteralment eh, bil-pistola ma' rasi. Imma għandna dik is-sens ta' biża. Għara eh, ma ġli niftakarni meta kon ġurnalist, inkellem anka akademiċi, nies rispettabbli f'xogħolhom, u jgħidulek pereżempju idejat jew policies li mhux qed jaqblu magħhom jew affarijiet li ġraw il-korruzzjoni ara ma tikkodanix. Eh? U dawn mhux qed ngħidu mhux qed ngħidu pustier jew tal-grocer, qed ngħidu nies pożizzjonijiet professuri, ġifieri u nies ara ma tikkodanix, ikteb ta' li trid ma tikkodanix, isu jitfal ġabla għandna dik il-sens ta' biża ta' serviliżmu U għandna ċiniżmu, ġifieri l-Maltin għandna ċiniżmu enormi li eh, kif jiddeskrivi anka James de Bono, kif konna nħarsu lejn il-graffiti u x'ninsen ilu u għadna f'ċertu se, imma issa kibru ħafna fl-istatura, l-mod kif tħares lej lej min jiddevja mhux qed ngħidu jiddevja b'mod li sar underground imma li ħareġ b'idea daqsxejn li diġà ġiet implementata fil-pija tal-Ewropa. Ma eh, nitkellmu ambjentaliżmu, diskussjoni fuq l-abort, naf liberalizzazzjoni tal-liġijiet ta' drogi u li hemm dik il-biża insomma li you don't afford to stand out, li jien jien kienet taffaxxinani di anka bħala ġurnalist, għax bħala jekk li tagħmel xogħolok bħala ġurnalist you are going to stand out u ħad tagħmel ħafna dewwa sewwa. Tiġi parti mill-job description, ma tistax eh, taħrab minna. Eh, Konni, imma isa kważi eh, rrit nisfida li l-nifsi fis-sens ta' Fej xista jiġri? Fis-sens, ok, jekk inti lajt f'pożizzjoni għaliex dejjem attiva u laqtru minn nies, iva, ma hemmhekk ma tistax tikkomprometti ruħek. Imma jekk kif kienet għalmenu l-ambizzjoni tiegħi. Eh, li nibni li l-nifsi bis-saħħa ta' xogħli tiegħi nifsi, E bil-Malti għandna espressjoni sabiħa mmens. Ibussu lil bajt, le? Ibussu. Ġifieri, jekk tibt fuq ministru għax u korrot jew għandu dipartiment id-Departiment tal-Autorità ta' Trasport. Taħ kull gvern, taħ kull amministrazzjoni, hemm eżaminaturi korrotti u hemm ministri korrotti u hemm kull amministrazzjoni. Ġifieri meta ksibt 20 sen ilu dwarhom taħ ġeżmont muljet. kellek kull tip ta' ħaxi. Issa, l-istess ħaġa, l-istess, eżatt l-istess. Min qed jitkellem għada? Tant hemm nies eh, konvolti u għandu nataw xogħol għax kienu kanvasers tal-ministru, għax marru marru għamlulu parti u għamlulu tombla għal-nies tal-raħar. Illi, tafin, daw, hemm dak is-sens ta' eh, kompliċità eh, illi għalhekk parti minnha ukoll eh, tirrifletti ruħha fid-deċiżjonijiet tal-elettorat li l-elettorat Malti qatt ma jivvota fuq korruzzjoni, qatt ma jivvota kontra l-korruzzjoni u kontra l-għajnija wara l-inqas l-defni, l-għajnija qabel l-inqas l-defni. Għaliex il-maġġoranza tal-Maltin iħossu li aħjar ikollok pajjiż jew stat u istituzzjonijiet korrotti li jiddawru il-regoli għax inti ħadd inqeda. Flok għandna il-mentalità ta' jien għandi drittijiet u għandi dritt għalihom, inkluż is-saħħa, inkluż servizzi, housing, whatever. Le, daw bil-mentalità mediterranja ta' miex esklusivament Maltija, ma hija Maltija ħafna, e, dawn jisom privileġġi u il-politiċi jriduna nemnu li huma privileġġi li inti li ommok ingħatat kamra privata fl-isptar għax għanda għax aħna għanna fuq taf kif. Le, għajom ħaqqiex, xini di, di, di li Malta ma nitlux fija, bis-serjeta, biz-zejjet, naħseb dejna u naħseb naħseb dik hija waħda mill-bidliet pozittivi li n-nis saru iżjed eżiġenti. minkejja trivjalizzazzjoni ta' kollox, naħseb serna ħafna iżjed eżiġenti li nitolbu spiegazzjoni li anka anka meta l-politiċi jaqgħu għannejk issa jaqgħu iktar għannejk milli kienu jaqgħu 20 sanilu għaliex hija amplifikata bil-memes u bil-paġni satiriċi, bil-posts. Ġifiri, dik għalmenu hija żvilupp tajjeb. Però għadna eh, f'dak it-tip ta' karattru naħseb storiku li għadu għadu ħafna fina, fid-DNA tagħna. Servilizmu, klientelizmu, nepotizmu. Però l-iktar naħseb l-iktar ħaġa li t-tini ġewwa hija hija verament is-servilizmu għaliex għalija tmur kontra l-idea ta' libertà u ta' dinjità umana. U tara tara b'iktar mod ovvju f'pajjiżi u stati dittatorjali. li tafja tara kulħadd ibaxxi rasu, kulħadd jibża u li li titterrifikani hija xi ħaġa li mhux nibża minna naborrija, imma nibża li qatt qatt nasal f'xi sitwazzjoni nkun hekk. Però hija wkoll xi ħaġa hija hija waħda mill-valuri li hija assoluti universali tal-libertà tal-kelma tal-espressjoni. Mingħajrhom xift lilna, x'jagħmilna individwi jekk m'għandniex il-fakultà li nesprimu ruħna kwalinkwa mod li rridu fuq il-livell ta' idejat u ta' kitba u ta' lingwaġġ. Għalhekk għalija eh, xi ħadd bħal Salman Rushdie huwa eroj għaliex eh, id-defenda l-kelma, id-defenda dritt tal-kelma, u ma kellux, ma kellux jasal saw, imma anka spiċċa attakkat li hija il-lezzjoni li nieħdu minn mill-istorja kollha ta' raġdi, li meta inti taċċetta u tħalli dik it-tip ta' retorika ta' mibeda tikber, tamplifika fuq espressjoni, fuq idea, fuq romanz dal-każ, ħajkun hemm konsegwenzi, ħajkun hemm konsegwenzi reali, palma kella konsegwenzi defni, palma għandhom il-konsegwenzi kull min u eh, vittimizzat u marginalizzat bil-lingwaċ u bil-lingwaċ tal-mibeda li jwassal għal violenza u għal dak it-tip ta' ta' eh, despotizmu, autoritarjanizmu illi ridna kollha naħsbu l-istess nbaxxu rasna għall-poter u ngħidu iva grazzi Ministru, proset Ministru u ibqa' sejjer hekk.
Grazzi ħafna ħajkolli waqfek għax il-ħin ta' recording qed jispiċċa imma kienet interessanti ħafna u nispera li nistgħu nerġgħu nagħmluha darb'oħra. Biex nikkonkludi jiena Mark Camilleri minn Dar Camilleri Karl Schembri, il-kittieb tal-Manifestar Killer li qiegħed fl-antoloġija tal-letteratura mqarrba, grazzi ħafna u nawgurawlek insomma għal kull proġett li qed tagħmel bħalissa. Grazzi lilek Mark. Thank you, ġurnata tajba.
Ciao ciao.